Yɛda wo ase Awurade nokwafo ɛnɛ anɔpa yi nso. Esiane sɛ w'animuonyam na wo nhyira adɔɔso nti, woahu yɛn mmɔbɔ, woanku yɛn, woahwɛ yɛn so. Binom twe teaseɛnam, yɛn de yɛtwe yɛn Nyankopɔn a owu yɛ sɔre a ne din de Jesus Christ of Nazareth. Anɔpa yi, Awurade, mebegu w'aba. M'aba no nso wɔ ha ne ne mmɔho. Nipa biara, Awurade, obetie asɛm yi no, ɔdom ne fawohodeɛ yɛ ne kyɛfa. Asɛm bɛkɔ awieɛ no, na wahyira wo mma. Na wɔn mma nyinaa yɛ nhyira. Yɛda wo ase, Guankɔbea. Yɛda wo ase, Ɔhene mu Hene. Yɛda wo ase Owura sɛ watie yɛn. Fam nipadua si nkyɛn na kasa w'adom nti. Amen. Anɔpa yi me ne wo kyerɛ asɛm kakra bi wɔ Nyame asɛm mu na me ne wakyɛ Awurade adwen na yɛatumi adi so na yɛanante koroyɛ mu. Na ama nhyira ne ɔdom ayɛ fɛfɛɛfɛ wɔ yɛabrabɔ mu. Nnipa bi abrabɔ mu nso, wɔantumi anyɛ Nyankopɔn animuonyam a, anaa wɔanyɛ Nyankopɔn nsɛm nhyira, anaasɛ wɔanyɛ Nyankopɔn nsɛm tumi a, ɛyɛ a na nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ nea ɛteɛ. Ɛno nti, wobɛtumi de wɔn ahoɔden ayɛ kɔdu baabi, na sɛ ɛkɔ no kɔdu na ɛkɔpem a, apem awia no, mmoa bi nni hɔ bio. Ba Onyankopɔn ba mu a, na aba abɛyɛ foforɔ. na agyina, na ahyɛ ma, na ayɛ nnipa fɛ. Ɛbere no ase no, ɔbɛ mu a na wayɛ no fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ. Anɔpa yi, me ne wo kyerɛ asɛm bi a Awurade de ato m'akoma so na yɛbooboo ho na yɛahwehwɛ sɛ ɛbɛboa yɛn asetena anaa ɛbɛboa yɛn daa daa na motuo. Me botae no wɔ Pɔta kasa mu ato no din Obey the Voice of God. Obey the Voice of God. Sɛ wobɛte Nyankopɔn ɛne na wadi so. Wote Nyankopɔn ne a wadi so. Woayɛ n'asɛdeɛ sɛnea asɛm no kyerɛ, sɛnea emu ndwuma ɛfa yɛ. Obey the Voice of God. Yɛwɔ ne bebree na ɛwɔ asase so, ɔdɔfo. Ɛnne bi wɔ hɔ a, ɛnne no gu ahorow bɛyɛ nnan, na Onyankopɔn deɛ wɔ hɔ, boronsam deɛ wɔ hɔ, nnipa deɛ wɔ hɔ, na odiyifoɔ deɛ nso wɔ hɔ. Na onipa deɛ no wɔ neɛ nsunsuanso kɔdu. Boronsam nso deɛ wɔ obiara wɔ ne nsunsuanso baabi a ɛdu. Na sɛ wotie Nyame nne na wonante n'asɛm mu a, ɛma wotumi kɔ anim. Na sɛ wotie borɔnsam nne na wonante n'asɛm mu a, ɛma wohwe ase. Na sɛ wotie nnipa nne na woanyɛ ne Nyankopɔn ahyɛ wo a, ɛma wobɛyɛ nnome. Na sɛ wotie odiyifoɔ nne na wodi odiyifoɔ no ahyɛde soɔ, sɛ Nyankopɔn na akamfo odiyifoɔ no mu na ɔka akyerɛ wo deɛ a, Ɛne wo di nkonim, na Awurade nam odiyifoɔ no so ma wobɛyɛ nhyira. Enti nnipa nne yɛ soronko, na Onyankopɔn nne nso yɛ soronko. Ɔdɔfo, asɛm bi si Bible mu. Luke chapter number five, verse number one to ten. Sɛ wokenkan a, animuonyam nsɛm bi wɔ hɔ. Bible no di adanseɛ sɛ ɛkɔbaa sɛ ɔbarima bi a ne din de Simon Petro na Onyankopɔn adom n'akyɛdeɛ n'akyɛdeɛ a ɔde akyɛ no sɛ ɔyɛ ɔponi ɔyɛ seaman ɔkɔpo na bible se na n'adwuma a ɔyɛ no ne papa na ɛde ne hyɛ aseɛ ɛfisɛ ne papa ɔno nso na ɔkɔpo na ɛbaa sɛ Da koro bi na wɔrekɔ. Wɔkɔyii nam no wɔannya bi. Ɛtu da bi abrabɔ no saa na teɛ. Ɛtu da bi a wo botaeɛ a ɛwɔ w'ani so no ɛmma mu saa ma wo. Ɛtu da bi a wo nea wobɛsesa no ɛnyɛ saa na wobɛhu no. Enti ne Peter ayɛ n'adwene sɛ Simon Peter yɛfrɛ no Simon Peter no wayɛ n'adwene sɛ saa da anadwo no deɛ ɔsɛ ɔnya nam na wannya bi. Paulo sɛ ɔde n'awerɛhoɔ nyinaa san n'akyi bae ɛbɛ ɛbɛ po no ano ɛbɛsesa ne net na yesu nam nsɛmpaka mu akɔhyiaa no na bible sɛ ne nkɔfo bebree egu hɔ a wɔn nyinaa yɛ apofoɔ anaasɛ seamen na bible di adanseɛ sɛ Yesu ka kyerɛɛ Peter sɛ, Ma wo boot no ntena mu nyɛ adeɛ. Peter popo ne ti, ɔde ɔde boot no maa no. Na ɔde boot no maa no no, ɔtena mu ka Awurade adwene. Ɔtena mu ka deɛ Awurade pɛ. Ɔtena mu ka deɛ Awurade kyiri. Ɔtena mu ka deɛ Nyankopɔn wɔ ma nnipa. Deɛ ɔno Nyankopɔn bɛtumi ayɛ nnipa no, ɔbɛtumi asɛe nnipa. Na Bible di adanseɛ sɛ. Ɔkasa wieeɛ no, ɛnna ɔne Simon Peter kasaeɛ sɛ, Owura, mahu sɛ woyɛ ɔponi, na gu kɔ baabi a ɛhɔ kɔ ɛdɔ kakra. Bible sɛ Simon ka kyerɛ no sɛ, Owura, anadwo nyinaa na yɛgu ase yɛakɔ a Luke chapter 5 verse 4. Yɛayɛ adwuma anadwo nyinara. Yɛako apem na yɛaba ha yi. Na wose menkɔ baabi a ɛwɔ dɔ. Yɛako akɔ akyiri paa mpo yɛanya nam. Na ha yi wose mengu. Na Bible sɛ se motie Yesu Kristo n'anom asɛm, obey the voice of God and do it. Tie na yɛ kɛkɛ, tie na yɛ kɛkɛ. Bible sɛ oyii n'ano wiei no, ɔse w'anum asɛm nti megu. Kristofo agyidifoɔ a motie me, adɔfonom anuanom anɔpa yi, mebisa o, yɛn mu a he na Awurade de n'animuonyam kasa afa n'adiyifoɔ so a yɛadi so a yɛyɛ nhyira? Yɛn mu he na odiyifoɔ aka sɛ, sɛ sei ne Nyame aka, na sei na ɛbɛba mu, a ɛho atwintwan kakra, a wo, wa, wabu odiyifoɔ no animtia? Yɛn mu he ɛne yɛde nyansa, yɛn nyansa yɛ adwuma, the same work, na odiyifoɔ bi abie n'ano aka sɛ, adwuma a woyɛ, wobɛyɛ yie, ɛnti kɔ so yɛ adwuma no. Wobɛka sɛnea Peter kaeɛ bi, nanso wo wonyɛ. Wobɛka no sɛdeɛ Peter kaa yei, wonyɛ. Ɛfiri sɛ, wo wonim sen odiyifoɔ no. Peter se, anadwo no nyinaa na yɛakɔ, na yɛnyɛ nam. Na baaro sɛ ɔka kɔ ɔsɛ na wɔnum asɛm nti, yɛbɛgu. Ɛna wɔn gu yɛ. Baaro sɛ wɔn yi nam a na wɔn ntumi ehu bi da, wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn rekɔ po. Sɛ awurade bɛm na wotie awurade nne a. Sɛ Awurade bem na woyɛ Awurade pɛ a, sɛ Awurade bem na ɔhyɛ wo nea ɔreyɛ no woyɛ a, ɛboro adwene ne nteaseɛ so. Ɛyɛ adeɛ a nnipa bi nte aseɛ da. Ɔyɛ n'anwanwadeɛ na ɔkɔ so yɛ ma nnipa hunu sɛ ɔwɔ hɔ. Wo akyinnye ne menim nti, mahu sɛ wo ho akyerɛ wo. Wo akyinnye na mayɛ bi pɛn, nea sɔfo no ka koraa mente no ase, mahu sɛ wo ho akyerɛ wo. Wo wode wo nyansa yɛ ma woakodu baabi, anyɛ yie nti, sɔfo no onim nea ɔka, woanyɛ. Nanso Peter yɛ nipa te sɛ woa o. Ɔmfiri soro o, ɔyɛ Afrika ha yɛ nipa. Ɔtie Nyankopɔn akoa ne ɛyɛ yɛ ma no yɛ yie. Anɔpa yi meka sa kyerɛ obi sɛ, obey the voice of God. Ɛsɛ wotie Nyame nne na wodi n'asɛdeɛ so nante mu. Sɛ wutie Nyame nne a, nea ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wonam asɛm a Nyame ahyɛ wo sɛ yɛ no so yɛ. Obi ne nne a ɔbɛte wɔ Nyame mu no yɛ daeso. Obi wɔ ɔte ne mu sɛ Onyankopɔn ne ne kasa. Obi nso, ɛnam obi so na ɔte sɛ Awurade ne ne kasa. Obi nso so daeɛ, daeɛ no atumi aba mu. Hallelujah! Bible sɛ ebi sii Bible mu, ɛdaa no bi a Joseph so daeɛ. Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne papa sɛ, Owura, maso daeɛ. Ɛdaeɛ no mu no, mahunu sɛ yɛkɔ afuom kɔyɛ adwuma, na yɛasunsum mfiri repɛ nkrankye ne nkusie, na me mafiri no apagya ne ho akɔ soro, na me nuanom deɛ nyinaa akunkum ne mu. Na afei nso masan aso daeɛ bio. Ɛho sɛ nsoromma dumienu, twelve, ayɛ akɛseɛ paa wɔ soro. Na nea esi m'apampam no ahyerɛn sen obiara deɛ. Na Bible sɛ papa no bisaa no sɛ, Tupac ka kyerɛ sɛ yɛn Genesis chapter 37. Me na wo maame ne na wo nuanom mpanyinfo yɛbɛ abɛkoto anaa? Bible sɛ ne Joseph no yɛ tan no dada. Esiane sɛ papa no ka saa asɛm yɛ tan no mmɔɔ. Anɔpa yi, mekasa kyerɛ bio. Nyame na ɛkaeɛ anaasɛ nipa na ɛkaeɛ? Nyame na ɛbisaeɛ anaasɛ nipa na ɛbisaeɛ? Bible sɛ na Joseph ɛtena na amaneɛ nyinaa mu no, anuanom no ka sɛ yɛbɛku no. Da koro bi, wɔn kɔhwɛ nnwan, ɔde aduane kama wɔn. Wɔn hyia no kwan mu kye ne hyɛ amena mu gye aduane di. Wɔn wie no, wɔpagya ne fie amono san so tɔn no ma Potiphar. Na wɔn kɔ dwa. Nti wɔn abɛsen ɛkɔ Egypt. Wɔn de no kɔɔɛ. Bible sɛ Joseph kɔ brɛ wɔ akwantu mu. Ɔkɔ brɛ wɔ ne ne ne n'asetena nyinaa mu. Na Bible bɛ di adanseɛ sɛ ɔkɔ dɛ fiase. Na ne fiase mu no ɔbɛ bɛ di hene. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Awurade kaa mɛ mu? Ne fiase akyi no ɔbɛ bɛ di hene. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn kaa mɛ mu? Ɔkɔ dɛ prison hɔ ɔsan bɛ di hene ɛwɔ Egypt asase so. Ɔbɛyɛ Agric minista ma aduane baa kuro no mu. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ahyira wo ɛmɛ mu? Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Nyame aso wo daeɛ sɛ ɔbɛkɔ aburokyerɛ ɛmɛ mu? Meka asɛm bi akyerɛ wo. Aberanteɛ bi wɔ akuraase bi. Ɔne ne yɔnkofoɔ nyinaa nam n'asɛm a ɔyɛ ɔka ne sɛ, Me me daaso meyɛ onipa kɛseɛ paa. Me aburokyiri no mɛkɔ no te sɛ nsuo. Na sɛ ɔka saa sana no nkwadaa no nyinaa na nkɔfoɔ no nyinaa te twee kwasiasa na ɔka no. Yɛn nyinaa na ɛteɛ koraa hyɛ dodoɔ koko aseɛ. Ɛyɛ dɛn na wo bɛkɔ aburokyiri? Wo pere koraa wahu bi pɛn. Wo nkran koraa wonkɔ hɔ da. Ɛwɔ mu ara na abranteɛ bi baa kuro no mu. Ɛkura hɔ. Ɛna ɔsɔ akwadaa no ahobrɛaseɛ ne ne nneyɛɛ nti. Ɔsɛ o, mebɔ ga bi wɔ Nkran. Ɔsɛ ɔpɛ akwadaa bi ne no atena ma no adodɔ ne fii. Enti Aunty Adwoa, wo ba yi, anka ɛbɛyɛ a ma memfa no nkɔma no. Sɛ wobɛpɛ a, ɔsɛ o mepɛ. Ɔno koraa mpo ɔteɛ no menhu adeɛ bi a ɔyɛ ma me. Ɔkɔ a sɛbe obi atumi akɔbɔ bra kakra ama me. Na maame no gya ne ba no kwan ma no kɔeɛ. Okoduu Nkran no, n'ahobrɛaseɛ ne ne kasa ne ne nneyɛɛ nti, papa no kɔɔ aburokyire baeɛ. Ɔbaeɛ na nneɛma a ɛgu fie hɔ nyinaa da n'akwan mu, ebiara nyeraae. Ɔsan kɔ baabiam. Ɔbaeɛ na afi development abɛ fie hɔ neat. Ɔsan kɔ baabiam. Ɔbaeɛ na ɔde adwuma ahyɛ ne nsa, wayɛ adwuma no, sika no baako mpo anyera. Papa hwɛ akwadaa no di no ɔse daabi. eh, ɛm sɛ wankɔ sukuu ɔsɛ daa mankɔ sukuu ɛndeɛ mɛpɛ eh, tikya no bi akyerɛ adeɛ wɔ fie wobɛyɛ ɔsɛ wo da a mede wase woayɛ adeɛ nyankopɔn nhyira wo da akwadaa no tie papa no ne ɛma papa no pɛ tikya maa no ɔkɔ sukuu no akɔdu baabi tua sukuu fees nyinaa ma tikya no wɔ fie papa no fie aburokyiri ba every year bia papa no fie aburokyiri ba ɔbaa na abɔfra no apɔlehye no english Ka sɛ hunu sɛ borɔfoɔ ka no da aso mu. Papa no bɛbie n'ano ɔse mehwɛ sɛnea wosi bra ho ase no a mepɛ sɛ ɔyɛ dɛn? Mede wo kɔ abirikyire woaboa me paa woayɛ adeɛ dodo tie mɛboa wo na adeɛ baako a wo akwaraa no ho a meka no asɛm sa akwaraa no pɛ mpaebɔ papa no so Nyankopɔn somfoɔ ɔsom Nyame yie nti ɔba no sɛ akwaraa no bɔ mpa no afrɛ no bra no yɛmɔ mpaeɛ Papa ne ne mma nyinaa gura burokyire. Ti papa no fie burokyire bɛ Ghana sɛ six months no bɛdi a ɔne akwadaa no bɛyɛ mpaebɔ a ɛwɔ wiase nyinaa bi. Na akwadaa no ka asɛm a ɛbɛ mu na ɔnyɛ odiifoɔ deɛ. Ti akwadaa no kɔ aburokyire. Baabi a ɔkwan yɛ adwuma kakra a ɔyɛ no. Adwuma no panin ɔnya problem kakra. Kwadaa no tene ne nsa pɛ na asomdwoe aba. Papa se, ei, na ɔyɛ sɔfoɔ? Ɔse, menyɛ sɔfoɔ. Sɛ ɔnyɛ sɔfoɔ deɛ a, na wei deɛ menhu. Ɔse, menyɛ sɔfoɔ. Ɔse, oo, ɛne baabi a wotene firi hɔ bɛtena me fie ha. Na aborɔfo no, aborɔfo a wɔn wɔ ani no, sɛ wɔn hu odiifoɔ, wɔn respect no. Ɛfiri sɛ, sɛ odiifoɔ tena wo fie a, wonya ngosra. Sɛ wokyi odiifoɔ adeɛ a, wonya ngosra. Sɛ odiifoɔ bɔ mpa ma wɔn Nyankopɔn din mu a, wonya nhyira. Eti sɛdeɛ wabɔ mpa ma no apirapira no afiri no so no, ofiri baabi a ɔwɔ no bɛtena adwumayɛni no fie. Pɛ n'adwuma no bɔs bɛtena ne fie. Ɔdɔfo, Onyankopɔn ka kyerɛ aberante no sɛ ɔbɛkɔ aburokyire, na ɔbrɛ ne ho ase nti otumi kɔe. Wo dae a woso yei, ahantan kwan na ɛwɔ so. Ɛda no bi a woso dae a yɛahyehyɛ ngua na wogyina soro, wo na woyɛ bɔs na wolɛkyɛ nkurɔfoɔ. Ɛfiri hɔ no, wommu nnipa. Ɛda no a wosõ daeɛ na woyɛ manegya wɔ daeɛso no, wosɔre so na woda wo mpa so. Ɛfiri saa bere kɔ no, wo ne obiara kasa womfɛre. Dɔfo me tu fam, ma wo daeso no mmerɛ mu anika so, ɛnyɛ sunsum mu. Daeso mu no a woyɛ bɔs, pɛ sɛ kaa, woyɛ akoa. Physical no wo me ne wo yɛ pɛ Physical wo ne wifoɔ na nam Physical wo ne tramɔfoɔ na nam Physical wo ne adwamanfoɔ na nam Ɛwɔ sɛ ɔbrɛ wo ho ase ne Nyame pagya wo du baabi ɔno aka Hallelujah Ɔdɔfoɔ anɔpa yi mekasa kyerɛ obi to obi fo Abofra a mede ne kasa ayɛ nhwɛsoɔ ama wo nnɛ sɛ sɛ wotie Nyame ne ɔbɛyɛ nhyira wotie Nyame ne ɔbɛkɔ w'anim wotie Nyame ne yie ne adɔeɛ bɛyɛ wo kyɛfa no saa abofra no Papa no bɛtena ne fie no, oburoni no bɛtena ne fie no. Afei na nkɔmhyɛ no ahyɛ asɛ yɛ adwuma. Branteɛ bɔ mpa na ɛde ɛde yie ba. Ɛnɛ bɔ soma ho sɛ sɛ ebesi adwuma no aba. Ɔsi dɛbi mɛbue asɔre ama wo. Ɛnte sɛ Ghana ha obi wɔ adom koro obi ama ne. Twa prɔt kɛseɛ maa no asase si dan maa no hyɛ asɛ sɛ ɔyɛ nyame adwuma wɔ hɔ. Afei Onyankopɔn bɛpagya abɔfra wɔ adom mu. Nkɔmhyɛ no de yie hyɛ ase yɛ adwuma. Abɔfra bɛyɛ ɔsɔfoɔ. Ne papa ɔde no kɔɔyɛ ɔde obu ma no sɛdeɛ ɔde obu ma no no a ɔno nso sɔpɔto no. Every six months bi abɔfra no fi aburokyire bɛ Ghana ɛsan kɔ. Na Awurade kaa na ɛmɛɛ no, Ɔdɔfɔɔ abɛm, ɛwɔ sɛ wo hu daaso ho anamutuo, obey the voice of God. Ebi yɛ kasa, ebi yɛ adaeso. Ɛyɛ na yɛ hu daeso na ɛyɛ ahomasoɔ dodo. Ɛyɛ na odiifoɔ bi ka kyerɛ sɛ ɛbɛware sikafo ɛyɛ ahomasoɔ dodo. Odiifoɔ bi ka sɛ ɛbɛyɛ nipa kɛseɛ ɛyɛ ahomasoɔ dodo. Akwadaa yi brɛ ne ho ase. Na ne nnamfofoɔ no a wɔakura ase no teteeɛ no, na ne bɔhyɛ no aba mu. Na ɔte ei, Kwaku na na ɔkɔ aburokyire, Kwaku no ɔtaa ka paa o, na ɔsɛ ɔbɛkɔ aburokyire, ei Kwaku na no kasa ama no ayɛ ɔdefoɔ, ɛyɛ na no kasa o, ɛyɛ ne da soɔ na ama na ɔyɛ ɔbrempɔn, ɛyɛ ne da so na wabrɛ ne ho ase ma ɔyɛ nipa, ɛyɛ ne da so na ama no apagyi no akɔdu baabi, sɛ wambrɛ ne ho ase a, ɔdɔfo, anka saa nipa no ɔbɛɛ koraa ntumi mfa no nkɔma bɔga no. Sɛ ɔkɔ Teefeɔ nso wambrɛ ne ho ase anni nokorɛ a, anka bɔga no mfa no nkɔ sukuu. Ɔkɔ Teefeɔ wambrɛ ne ho ase a, anka bɔga no mpagya no nkɔ aburokyire. Mennye nni sɛ ne maame koraa nim kwan a ɔfaa so twa ne plane ticket. Osikani na ɛyɛ maa no. Ɔdɔfo, sɛ wowɔ bɔhyɛ bi a, ɛwɔ akwamma ho nam a otu a ɛsɛ wotu. Ɛsɛ wonante nokorɛ mu. Ɛsɛ wonante gyidie mu. Ɛsɛ wosuro Nyankopɔn. Ɛsɛ wote Nyame nne. Ɛsɛ ɔyɛ nea ɛfata, Nyame akɔ so ahyira wo. Bible di adanse sɛ Onyankopɔn de ahyɛde ne amanneɛ bi maa nkurɔfoɔ bi a wɔyɛ Israelfoɔ, na nokwasɛm ni, wɔammu Nyankopɔn animuonyam. Anɔpa yi, mereka akyerɛ wo sɛ, fa animuonyam ma Nyankopɔn. Acts chapter 3 verse 1 to 10, Bible sɛ, Na ɛda koro bi a Peter ne ne nua rekɔ asɔrefie. Wɔduruu asɔredan no ano no, na obi da kwankyɛn hɔ, na ɔsrɛsrɛ sika. Ɛnna. Abranteɛ no hyɛ nkurɔfoɔ no din adeɛ a yɛ no sɛ ɔgyerɛ sɛ sika hyɛ wɔn din na ɔhyɛ ne nsa na Peter ka kyerɛ ne sɛ sika na dwetɛ deɛ ɛni bi na mmom hwɛ anim adeɛ a ɛwɔ na ɛde ma wɔ yi Nazareth Yesu Kristo din mu sɔre nante na abranteɛ no asɔre Ɔdɔfo, obey the voice of God. Tie Nyame nne na woayɛ nhyira. Anɔpa yi, mma mma wo ho kwan ma nneɛma bi nsisi. Mma wo ho kwan na adeɛ bi mfiri wo nsa. Mma wo ho kwan na animuonyam bi mfiri wo nsa. Sɛ Nyame ahyɛ wo bɔ a, bu nipa. Sɛ Onyame ama wo animuonyam bi a, bu nipa. Sɛ Onyame abɔ wo da ɛso mu sɛ woyɛ osikani a, ɛyɛ abrɛ wo ho ase. Sɛ Onyame abɔ wo sɛ wiase wobɛyɛ president a, ɛyɛ ama wo ho kwan na bu nipa. Sɛ Onyame abɔ wo sɛ ɔman no mu ɔbɛfa sɛ baabi a wowɔ no Daakye no bɛyɛ bɛyɛ asammere man a ɛyɛ ama ho nso saa bu nipa na yɛ bɔhyɛ ne nkɔmhyɛ nyame ahyɛ wo ɔno na waka nti ɛbɛbam anɔpa yi metu fo anɔpa yi sɛ ɛma neɛ nyame aka ɛmɛsɛ wɔ nipa akwan ɛma kaa ka akyi no ɛmɛdane ɛma kaa ka akyi no ɛma yɛwɔ haw, na mituu fo anɔpa yi sɛ nea wawo a wanyɛ kunu afa nhoma so akoko no ho a, onnyae. Ɛbere pa bi wɔ hɔ ma no obenya kunu aware no. Nea ɔnwoo bi nso a wanyɛ adwene sɛ Onyame apaw no, Onyankopɔn mpaa no. Mmere no nsoe, ɛbɛ no so a ɛbɛba mu, efisɛ anɔpa yi na adeɛ adeɛ nkyeeɛ no, na awia mmɔɔe. Ankyɛ na awia hyɛ aseɛ sɛ ɛbɔ ɛyɛ berɛ ne nansa nsuo tɔe ɛnɛ nsuo antɔ ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn wɔ borɔde na onipa bi a meka asɛm wɔ yi deɛ tu fa kyerɛ wo sɛ sɛ obi tu kwan no akɔ baabi ɛnkran kuma ase takorade anaasɛ ada country mpo a sɛ ɔfo kaa no a sɛ ɔfo kaa no a ɔsɛ a nnipa akyɛ dodo ɔno na ɛdi nkan nti nnipa akyɛ na ɔtena mu ha mu akasakasa saa kɔdu baabi na sɛ obi ba ɔno nso bɛtena mu obi ba ɔno nso bɛtena mu ebi a na ɛfɛ 15 nea ɔka akyire bɛfono sɛ a ah, medi wa ne kaa no tu yɛ abrabɔ saa na ɛteɛ obi deɛ bɛntɛm obi hyɛ aseɛ obi brɛ paa obi tutu nkukuo obi fa atɛkyɛm obi fom bepɔ obi nante nsɔyɛ mu obi deɛ ɔnya baabi koraa na ɔte fam ɔbraa na watwe no toa na ɔsɔ dua na wafo akɔ soro saa na abrabɔ teɛ anapa yi nyame na aka bɛbɛm obey the voice of god nyame nhyira wo sɛ watie wo somfo akoa george k ata anapa yi mede nyankopɔn asomdwoeɛ ɛde too so nea ɔpɛ kuru nyame ma no bi nea n'ahoma ahyehyeɛ nyame nka n'akoma nto no yam na adeɛ bi afiri ne nsa nyame nhyɛ n'anam mu nea ɔkɔ a ɛnkɔ no nyame mmie kwan kɛseɛ ma no mehyɛ nkɔm wɔ agya ne ɔba no nkɔnkɔdim gu abrabɔ so ɛnsiw yie ɛnsiw nipadua yie ɛnsiw abrabɔ yie ɛnso bie mu da na onyankopɔn ɛmpaa wo, na ɔdɔ wo, ɔdɔ wo sɛnea wote biara, ɛwɔ Kristo Nasaret din nti, amen.